welcome back to my channel this is mama Ely secret today hmm, i go tell una five things i say wetin you five things wey you go make and they go go put some small thing for your head five things wey you make and they go put some small thing for your head yes see if you do these five things that i tell you eh they no go put some small thing for your head come back ask me come back ask me

make sure you make some small things my sister even if na dodo and egg after una get sex hmm? woke up on top that bed go for kitchen make some small thing i say even if na just cereal make some small thing una know after sex hungry bad for knack man hungry bad for knack man so my sister take note take pen write am for down at mama eli secret number one after una get sex make some small thing bring am to that bed make una feed una sef make una feed una sef eh from that round five go enter yes number two una know say man pikin dey like for big pamper yes e dey go the same way woman dey too dey like to be pampered but my ah my sister na you want me to go put small thing for your head no go do the thing man pikin dey like for be pampered yes pamper you sheri sheri koko yi like say na small pikin yes man pikin dey like for be pampered na number two that number three my sister she don for a corner learn for she don una get talk you know e no just only be na say usa we dey go chop usa we dey go club what's the program for the weekend leave na only program program una she need to learn for she don for a corner una knack jackety una do something in common if na sister if na football wey like am my sister you need to learn that football o learn learn am google dey google google google google something learn you need for learn wetin you need for she don for corner trade na do something in common my sister if you no know wetin you do in common check wetin wey like am you learn am you start do am yes na you want me to go put small thing for your head

But when they see you, say, oh boy, you have chopped the gum. They say, I'm not saying cafe agitation, my man. You don't have jackpot. No man picking, hmm? No go leave get away. The cafe agitation, no. He don't have jackpot, leave him. My sister, no. I dey talk to plenty talk to now because say the thing wey we get to we get to up up game now because say the access then too much you know woman they now they don't make things them be so accessible like my sister you need for calculate do mathematics do some kind kind thing them before they go put small thing for your head too because i talk the access be so open get there get there they send me picture get there they send a whole pornographic film wey dey act na only dem dem from beginning to the ending so the access be too much so my sister if na only for down there ti say you go do you go do anaconda my sister need na only anaconda they need am this time around you need to top up you need for stand up you need for job you need to be unique yes you need to be unique so na the secret in that you so number five now show interest for his passion when i say show interest for your passion you mean i say you just the follow wetin get your own passion and then show interest for your own passion because say see man begin dey do so the one no woman wey no you need to get something going but show also interest for wetin encourage you for two wey e dey do this year no wey e go know say this woman if he take care for himself and then if he still care for me say i know get a voice for you know get your own voice and stuff like that get a passion because say for this time eh, e hard for person for get passion if you ask some person say my sister wetin be passionate of I no know. So if you feel know your own passion and you encourage another man in passion, my sister Shapu, they go put some small thing where he nana so. Yes. And the last small kado, I want add na kosi. My sister, man picking no like man we think say you over independent. Because I told man picking a little small picking no, you need for be pampered. But you need for show them say no, you need them for your life yes show you say no you need it without it boku dey short na one palm ashi like plenty things dey no go waka my sister as i dey tell you so if you want me to go put small thing for your head do the thing eh you need or need this man pikin for your life you need or need it yes if you dey wey eh your motor dey spoil for road my sister if you no fit call him make am help you you carry yourself na you dey call mechanic na mechanic dey come push your motor your tire spoil na you dey move am your bubble na you miss independent i can do it all men don want women that can do it all my sister move that one for your head men don want woman that can do it all we you no fit do am you can't do it all you get to call him brother bro i don't have money for gas they like that kind of thing them i dey tell you my sister i dey tell you so men they like those kind of things because if you dey show yourself if you do am oh my sister check your check your phone you go see some girl wey dey ask you one hundred of credit you go see some girl dey ask you twenty-five you go see some girls dey ask say babe please my part is finished you for dey dey claim me independent i don ask for anything i don ask i don ask if you like it give me my sister ask yes man picking dey like to be asked once you don think say e go think am they need to think they need to think say you need am you need to ask them what you want them to do ask them my sister if you get some if you get something wey you wan hang am for wall hmm? wait to take am back you fit dey close for eleven o'clock wait make am back for eleven o'clock babe i have this frame i want you to help me fix it trust me go come for your apartment go help you fix am the way finish help you fix am my sister learn for appreciate learn for appreciate na so dem dey take am go put something for your small head yes

dey spoil you dey go put small thing for your head na when abeg can chop sense can chop sense and then you send me save you save save the date yes if you do this five thing you are done my sister hmm? dey go put small thing for your head and when they put that small thing for your head there can't tell me if you no work i can't tell me change my name if you are new to this channel don't forget to subscribe thank you for watching my sister no forget to we need this men them for our life we need them we can do without them yes we can do without them no compromise for my channel here they tell me feminist and this is not about feminism or anything we need them in our life